Bongo makwar-ni kuko kuko i ot moko ci eko cakke pat nanino ca, ma nongo daa tye i kin lamego eno-ni, MP me Woman MP Mary Rakai, ma kiwaco ka maleng ni myero kiket ngo? Vidio u playing wek dano weng onen ka maleng kite Honourable Zakke olwongo kwede nying lamego eno-ni. So lawor in return, lawor maja actually, um, uh, Nup MPs, opposition gitye waco ni myero ki playing kite kimako kwede Honourable Kyagulanyi, Nup President ki Airport. Mag IT me i Parliament, Poor Playing pe gunyuto vidio enoni i Parliament. So Johnny ki Jem gucako kelo drama mogo i Parliament ma oweko Deputy Speaker Committee suspending gino pi sittings mukene adek. Johnny gitye waco ni Naniya ca ki playing vidio, tin dong pe gitye playing pengo?
Emma, Jim atime i ot moko cik ma megwa tye madwong. Inge ni opposition ma dong kilwongo ni opposition, opposition dong tye ka timo gin ano myero gitamo ni gitye timo gin ano myero gitim ni gin mo keken i parliament myero obed ki jemo ni wan po waye tamwu wun bene po wuye tamwa. Eni tye ka keto both sides it's a win win for all of them for me I don't see any drama kit ma dano lweny i parliament ni it is a win win for opposition because that is how they flourish propaganda pe icato gin maber keken. Pe ce imwinyi ngat mo ni waco ni gitye ka wilo mucomo ka ruma ki kati wa kwon kal. Gin pe gicamo gin maber keken, maraco ne bene bedo tye. So, Weko making headlines. Dano Exactly. bene ka neno ni you're So still that around. that in terms of propaganda is good for opposition pien they will thrive on it, they will get publicity. Ento gamente kato nyo calo eh, ah, speaker me kato suspending this meeting or nyo suspending en They keep into the headline Lawu aneno waci Bobi Wine has continued to dominate the news headline in Uganda for the last six months now nyuto ni ngo? Nyuto ni anything ma titidi gin gibo tiyo kwede to captulize to be relevant. But is that is that the issue ma dano tye ka supporting en because we we need to see the work ma jo eni tye timo en aye dong tic? Ka penye kong macalo. En eni romo pe romo bedo tic Ento jo ma neno ni anti-democracy agitators ma gineno ni democracy myero obed tye, gineno iwaci kitye ka longo wi nyeri maber, nongo gitye ka waco ni kitye ka longo wi ladit lobo maber. Ento at the end of the day, impact pa ticgi nongo pe. Pien in ibino i parliament ca weng kingeyo ni in aye itye ka kelo kaviyo, in aye itye ka kelo lweny, in aye bene ilwenyo. Pat cik bills ma konyo dano ko joni. An apeya aneno joni ka cung ka kelo bills mo i ot moko cik.

Most of them are now trying to say they are doing overall, At oversight Adnan jo role. mukene en critical issues ma watye wacone ni part pe wa iwinyo ki ka loko loke na ni ca kitye loko anti homosexuality bill kany ngato loko aye obedo pe en drama eni kono daa cimo wang en aye dong inongo ni dano dano kato iye ka maleng ma pe wukony lutedera neno pien wacwalo gen i parliament ka yubo policies ma favouring lutedera. Ineno?
Kun bed ti GMOs tye giti keto ne i cam, ber nyo rac, ki tit ki lute dero, nyo meno aye lok ma wunbedo ka nyamo ne i ot moko cik. Ineno? Parliament tye ki Rules, Rules Committee, ma lubo cik, cik me ot, calo i school, ka itye i school watye ki class monitor, watye ki disciplinary prefect, ki ngo gi ni. Now the Rules Committee dealing with issues of indiscipline and kita dano myero okwo kwede. An anongo ni lamego ni me cito ka cung i floor of parliament, Ka wacone ni en emite ki punishing Zake, pyem Zake i meeting ma en ocito iye oloyo ni en e malaya. Eni lok ma pe bino i floor of parliament. Eni lok ma in ikwanyo itero i rules committee, rules committee investigating. Kikwanyo jo me, ticgi me cito ka wacone ada lok owinye, owinye ki ning.

Pi wakwero pien palament nyo cik oye ni jo mugik i kila abicel, S six graduates can go to parliament. So it is ok pien pe ingeyo ni dano weng matye i palament ni gukwano. Ceng Bwira waco ni kwan bene pire tek ento bene jo mukene nongo ni kwan bene pire pingo? Pire pe tek. Ka ngato ipenye kong keken ni joni weng gukwano gutyeko kwangi? Onyo okwano aye niang?
Lapeny ma etenyo bot lukany koko koko me parliament kome kiryemo MPs cwak angwen alur ma gitye aa ki party pa National Unity